Salud deoc'h. Dont emaout e bilañs sevenadurel miz Gwengolo? Salud dit, hornoz, penaos 'mañ kont? Kroget 'vo diouzhtu gant al levioù. Lenn 'm eus ur romant e miz Gwengolo hag a zo Into the Forest, n'oc'h eo? Ar romant-mañ a oa e-touez an dez daouzek lef aliet gant daouzek mignon oc'h eo. E miz-here emaomp ha 'm eus chom ra ni c'hoazh daou lef da lenn hag ouzhpenn-se 'oamp ket deuet a-benn da get daouzek ali, n'oc'h eo? Euh, donc ket sur de fin a-benn an de. Me deuet on a-benn da len un darn. Hag e nozwez noc'he Into the Forest, a zo ur roman euh, américain, canadien, meus ket jañs. Euh, skrivet gant Jean Hegland, noc'h eo? Hag soñjedi oa newe a-walc'h peger oa e wien e oa deuet e-maez e Frañs e tro daou vil zeitek. met e gwirionez oa kalz koshoc'h bet skrivet er blaouezioù dek ha pevar-ugent. Setu ez eus

Komprenet 'meus goude. setu, n'oc'h eo ur, ur romant post-apo eo? Into the Forest, diwar-benn div c'hoar o vezañ war ar maez, pell deus kêr ha tout, hag a rank ba bevañ en ur bed lec'h eo marvet ur bern tud 'blam d'ur c'hleñved. Ba tamm-ha-tamm e chomet aza ar gevredigez kwa, 'oa ket tredan ken, 'oa ket dour-tan ken, hag all hag all. N'oc'h setu an darempred etre an div an div c'hoar. penaos e sell pep hini war Pa soñj dezhe, daoust hag-eñ soñj dezhe e c'haio an trev war wellaat pe get. daoust hag-eñ glaskont mont da daved kêr da glask boued pe n'oc'h eo ba diskiñ dibiñ plant a zo 'kichen an ti hag all hag all kwa. Prantañ jo start a-walc'h a zo 'vel just 'barzh ar romant. Met ur romant mat-tre. Kalz plijadur 'm eus bet o lenn Into the Forest. Ha da 'm soñj eo bet gwet ur film toullad bloavezhioù zo. Met 'm eus ket gwelet. Hag n'on ket ma falli gwelet. Mais euh, setu, ur romant, euh, ur romant matre e-touez euh, an traoù euh, post-apo. Un tamm euh, benafin, e oa un tamm un thème gant ar, ar romancho bet aliedi pur oa meur a hini un tamm vese benafin. Gant euh, penaos an vet hini a- an arzourien oc'h aer garavanen. Eus ijank ket an titl. Bref. Hag bepred gant klevejo ar un tamm Covid ha tout, noc'h e fentus. Fentus mat se n'eo ket ar ger, mais setu. Euh... Bah ya, netra ouzhpenn diwar-benn ar romañchoù, n'am soñj, meus ket c'hoant kontañ re euh, kennebeut diwar-benn a... a... eh, fentus ha gwelet tout da... Ar goulouioù disheñvel. Ar gouloù gallek e godell gavomp brav. A-walc'h. Setu, setu. War-lerc'h ma rankomp diwar-benn ur c'hoari taol, pe'm eus bet tro da c'hoari gant ur c'hoari anvet Devenez mangaka. hag a oa ur c'hoari fentus-tre, lec'h ma rank pep c'hoarier tresañ. N'oc'h n'eo ket na c'honaer ket gant kalite an tresadennoù, tu zo d'ober just boulomigoù gant bijer, quoi. Mais start-tre eo, evel c'hoari. Pugur e c'habion-tre, ben fin... Hag euh, skrivet oa, ah, ya, padelezh ar bartien, euh, lakaet hon eus livezet. Padelezh ar bartien a vo euh, un eur, pe meus kenaus para. C'hoariet hon eus e-pad diveur an ter. um, on aurait, mais la fine Pepini a, a den euh, karten, euh, Pepini a dibop Temo, a vo un tamm tem ar manga n'oc'h arall fin setu pep hini a zibab. goude-se a feur ma ra berzh ar manga e vo ret tennañ kartennoù gizio a-benn a fin vez goneet poañchoù ma teuer a-benn da genderc'hel da gomz diwar-benn an tem dir-se mui da lakaat gizio e-barzh ar chabistr. euh, Met ar, gi- ar- hag ar gizio a bad ur, euh, ur chabistr oa ket, euh, ket muioc'h. Noc'h e... euh, da skouer c'hall bezañ euh, lakaat euh, un emgann euh, barzh ar- ar- Barzh an istor pe ur plac'h o ouelañ pe n'ouzon ket petra. Fin ur bern skouerioù disheñvel a zo met dre vras eo un dra da, da lakaat da enkorfañ barzh ar chabistr. Ha rabadell lakaat re a gomzoù nag a skrid. Ha se zo 'm eus kavet war startañ met fin pur eo ret dont a-benn da displegañ da lakaat an istor da vont war-raok hep, hep re a gomzoù quoi, etre an tudennoù a c'hendall gollez.cho. setu hag euh, tamm ha tamm e zeus nebeutoc'h nebeutoc'h a amzer fin e zeus memeus kementa da amzer vit euh, muioc'h muiañ a ar c'hirder kemer chabistr quoi n'oc'h en tamm fentus vit gwelet euh, ba tamm ha tamm e rank ur mangaka produiñ kalz muioc'h par aberzh hag bepred gant ket nebeut a amzer kwa. Noc'h eo ur kavet 'm eus oa c'hoari oa savet mat met start a-walc'h kwa. Met goude hon eus c'hoarzhet forzh pegement oa fentus-tre klask ijinon un istor a gemerfe kont tout an temo mui ar gizio mui a-wechoù oa fin ma ma teus c'hoant euh, dont a-benn da lakaat tout e-barzh et te daver un tamm euh, e penn al lost, quoi. Et fentus-tre. Non, c'haya tregont minut, un heure... Euh... Non, non, non, peger e fin pep euh, euh, tro e rank pep hini euh, len e istor d'ar rewal, Hag a lagal oc'h tout-se, euh, mar, oc'h, ni moa div c'hoari hag n'eus pas de différentes n'oc'h ijinañ ket da bewar pe bemp pe eizh. Da'm soñj en tu-hont da bewar e teu da vezañ torr-penn kwa, pugur chilev pep hini o komz euh, o kontañ istor ha tout. euh. Setu, setu. Et c'hoari taol, sympa. mod all on bet o welet diskouezadego hag en o zouez diskouezadego hag a zo c'hoazh dion dezhe n'oc'h e setu evit an dud hag ec'h aio da Bariz bez zo diskouezadeg Ron Mueck n'ouzon ket penaos e vez lâret e anv e Fondation Quartier. Euh, Euneguero, eh Noc'h eo betek euh, ar bem a vis du. Chomra ur mis. Euh, euh, e gwirionez, gorvan an oberenn euh, Vanmusson zo, zo hini ar penn omar, war e. Euh, ze zo, zo gwirez zo banmus a war. Goude-se n'eus nemet c'hwec'h oberenn en holl kwa, n'oc'h ket unnek euro gavañ zo un tamm kalz. n'oc'h ket ron mieux ka zo e-touez an dud a ra kiz- fin ya kizelladennoù divent. pe gant menchoù, menchoù iskis quoi. Hag un tamm hyperrealist eo echoù, evit lodenno zo. Um, ur c'hebezo un oberenn a zo un tamm degeu gant ur, ur popiti. Um, mod all bezo chas bras-kenañ. Uh, Hag bod a ra an traoù all. Ya, evit emañ an ter oberenn boezusañ ar re-mañ. Hag an traoù all, pas kement me. Setu. Euh, Evit ma plij d'ar kalz, euh, kizeladennoù perak ket, pugret dedennus, memes tra, kemer teknik ha tout. goude ma n'oc'h ket re re dedennel gant se, da 'm soñj un tamm kêr kwa. Setu. Da c'houde, un diskouezadeg digoust hag a zo c'hoazh e-pad pell n'oc'h ket m'ho peus tro da vont da Bariz a-raok miz C'hwec'hver, miz Ebrel, non petra, ya, fin miz C'hwec'hver daou vil pevar warn-ugent, zo un diskouezadeg euh, e gwirionez bamus, fromus, euh, dedennus bras, euh, fin digredus a oar. E memorial, memorial ar Shoah, noc'h en anzavran a oan jamez bet du-hont. Ha um, digouste, lac'had laradran, me... um, diwar-benn ar sonerezh er c'hampoù... Uh, er c'hampoù bac'h ha marv Nazi. Ur bern diello a zo. tresadenno, diello ivez deus a zo bet adkavet quoi. deus an nazied ha tout. videoioù tud zo chomet be hag o deus testeniet quoi evit lârat evit kontañ e istor. Un tamm fromet o c'hadkomz diwar a-benn-se pur e gwirionez kreñv gwelet meus en ur en ur weladenniñ ar mirdi fin an diskouezadeg an pikur oa e gwirionez testenioù fromus-tre. Ha... Euh, n'oc'h euh, meur a zel a zo euh, n'oc'h pegeit an chomet en holl damjonj an chomet ouzhpenn terreur n'oc'h ar e gwirionez on meus ranket distrei pur an de kentañ on arriet un eur a-raok ar fin pe da mek vese hag na ma ket achuet ar zol Kentañ zoken. Vel meus bet ma c'hoant kenderc'hel da, da welet an traoù all on distroet. N'oc'h eia bezo meur a sell, n'oc'h eo ar sell diwar-benn ba penaos vije impliet ar sonerezh evit luskañ an dewez. Barzh ar c'hampoù n'oc'h eo ba mont da labourat ha distreiñ, n'oc'h eo Un doare lu da ger evit kerzhet, evit kontañ an dud, gwelet hag-eñ oa ket bet tud o tec'hout kuit a-traoù-se. Hag er penn-kentañ, ar Judeouien a lein kaezon oc'h a oa dreret prizonidi all a zone, pennoc'h-henn a lein kaezon tonioù zo gant zonozerien zo. Finben, tout de, displeget e kalz gweler vit pez larañ-mañ, mais setu hag Benafin e e tisplegé ar re a o deus testeniet e oant bet zavetet en ur stumm en ur kad ar c'harg-se zon-zon soner. pugur e-keit-se, ba oan ket oc'h ober ul labour startoc'h ez fizikel pe traoù-se. Uh, n'oc'h tout an, fin tout ar re a zo aterset a, a anza fin bet uh, sur war zaveted uh, en ur stumm pugur o, o do oa bet ar c'harkazoner quoi. N'oc'h o iskis ijinañ e ouiez an dra-mañ a-drugarez d'ar barregezhioù o doa int bezavetet hag war memes tro e n'am c'houlennan peseurt darempred c'hall eskat gant tonioù zo a ouiez 'teus sonet e vit a bego spontus quoi. Euh, n'oc'h se rancrouilh un ur darempred souezhus gant ar sonerezh da c'houde. Euh, setu, be oa se, ha goude-se be oa ur sal diwar-benn euh, ivez evel just ar sonerezh evel, euh, evel benveg emsaf, ben a fin pe dudi zoken, euh, n'oc'h evit klask euh, chom ba un tamm Denel, en ur, en ul lec'h spontus, n'oc'h ket peseurt tonioù 'vit jezhoned deus anons gant ar pre- an dud er c'hampoù-bac'h ha tout se. goude bev ar sal muioc'h euh, diwar-benn euh, ar propaganda, evit la ah bah ya zellit pegen e tremen mat an traoù er c'hampoù vez eus hon erez ha tout n'oc'h e mondra ve ket vez loc'het den ebet setu Oc'h e, ouais, ur, ur sapre diskouezordeg eo, met diellet mat-kenañ. Ha, ya, dedenus bras hag A-bouez, quoi. Fin, ya, meus, meus disket ur bern ur bern traoù. Fromusé, evel-just, hag... Setu. Meus ket kalstral da lârat, mais ma, ma peu tro da vont da Bariz a-raok fin miz C'hwec'hver hag ho peus un tamm amzer hag euh, euh, n'om zantet prest da, da welet un dra ken euh, start et alian an diskouezadeg mañ.

Laket, oberennoù dirak an opera evit koach ar chafotaj. Pezh a zo ur menoz pas comment. Setu. Vraiment, goude an traoù serius, toutes ces... Hmm, deomp d'ar mirdi, da diskit reoù. Komzomp diwar-benn skinwel hag skinwel a galite, evel-just. Gant Selling Sunset a zo unan deus abadennoù euh, euh, speredekoñ ar bed. N'oc'h ket Selling Sunset a zo un dra euh, euh, Real TV diwar-benn euh, ur strollad euh, Werz-tier luks. Ha neuze, vel ma c'hallit gwelet, an embregerezh a zo ur bern merc'hed super brav. Setu hag a zo aktourezed, IEP, pe mannequin, pe machin, fin-bod. Hag n'oc'h ket bet gwelet veti eo brav-kenañ super-kêr Los Angeles. Met dreist-holl bez' zo megadrama etre ar merc'hed. Setu. Se eo un tamm a uh, speechañ an abadenn. N'eo ket un abadenn speredek, met un abadenn dudius eo. N'oc'h ket anzavomp eus hor blijadur eus o sellet. deus an afer-mañ. Euh, er blaouez-mañ, petra zo c'hoarveet? E zo e hi ar c'hrezo newe a oar? Dam soñj. An div-mañ a oa riet e fin ar blaouez all. Pe zo e merc'hed zo aet kuit. Euh, bon, bref. Non ket da displegañ d'ar piv n'am glav ket gant piv ha tout se, mais bon. Un tammig fentus e gwelet En treoù-se. N'eus ket kalz rannoù euh, bewech euh, c'hwec'h bennak pe naonek vese. Tu te pinvit, quoi. O krouin kudennoù etreye. Warlerc'h, me zellet deus an teul film euh, Ohalsan montre jamais ça à personne, noc'he hag euh, un teul film euh, Savet gant euh, Clément Cotentin, on hoc'h eus o breur bihan euh, Orelsan, diazezet war euh, Diello, euh, pugur benefin, e oa bet profet da Glément ur euh, ur c'hamera ba oa o dek pe daouzek fin peu etre dek ha pemzek la lakaomp. Hag euh, benefin eus filmet kalz e vreur hag euh, e strollad mignoned. An hoc'h zo ur bern dielloù quoi diwar-benn penaos eo bet krouet ho raktres Orelsan quoi, tamm-ha-tamm. Ha n'oc'h ket dedennus, benefin, dedennus bezañ bet raddimpliet tout da... tout ar filmoù-se. Uh, gwelet tamm ha tamm o bezo ur storytelling uh, n'eo ket fall barzh an teulfilm ha tout se a zo savet mat hag vel ma c'hallit gwelet bezo iet tud all a zo aterset bremañ uh, film bremañ Penneweso uh, evit reiñ ur sell all ivez war an darvoudoù um, hag reiñ o sell dezhe uh, ivez quoi. Noc'h eo dedenustre um, Ar blaouez kentañ a zo ba adalek ar penn kentañ betek fin pa n'eus bet Klemmañ e gamera kwa, a oa dija e vreur o rapiñ un tamm ha betek betek la fête est finie da'm soñj, un tammig goude zoken.

Eus kejañs. Fin a ran diwañ zo diwar ma civilisation, ma tu D'an ket a-benn da genjañs. Um, meus ket zelet c'hoazh an eil blaouez, zelet rin, jaouac'h. Me e gwirionez meus bet kas plijadur dioc'h o zelet deus an teulfilm. Souezhet on bet un tamm gant uh, bah, Tudeno hag uh, uh, da skouer Gringe, a zo unan bennak na blij ket din kalz. euh, Barz a... Barz... Euh, penaos... Euh, comment c'est loin, pe toutes ces ordin, meskoret oa ke zeblanteke ken plijus. A generstum, meus euh, kalz muioc'h a... a deneridikez vitan euh, goude an teulfilmañ, pugur euh, pokez euh, Bah, hum, ben a fin e, e seblant eñ bezañ un tamm euh, chomet a-gostez euh, euh, eñ a seblant bezañ ur gwir den dizirek quoi en afer euh, keveriet gant a- ar rev all hag a oa e gwirionez euh, euh, kezeg labour e, hag ar re van euh, a stranni. N'oc'h eo... Setu, hag evel-just, ba gwelet 'vez muioc'h skred hag ablai a zo n'oc'h ket 'barzh barzh komañse loin pe tout se 'vez komprenet pegen a-bouezign evit raktres sonerezh orelsan met oc'h ivez komprenet gwelloc'h kwa perzh pep hini ha penaos penaos o deus krouet asambles pep tra kwa n'oc'h ket setu N'on ket da lâret kalz muioc'h, mais ma plij deoc'h euh, euh, pezonerezh Orelsan pe, euh, pe teulfilmoù diwar-benn arzourien dre vras e kavant e dedennus da, da welet quoi pugur euh, e klok-tre. Hag zo en un doare euh, efedus ha speredek. Gwelet 'm eus ivez. Achuet 'm eus gant eil, eil blaouez Lost. N'oc'h ket m'ho peus jañs mat. Hoñ en ur raktres euh, zo dnailh hag euh, zo añfin sellet Lost penn-da-benn. Peogwir on chomet da zad am soñj e fin ar paewarek blaouez, pa oa deut e-maez. Ha mm, setu, n'oc'h ket mont 'rañ euh, dousik peogwir e sellan ur rann bep sun. Evel ma vije sellet gwechall-gozh er Jo. Ha n'oc'h ket 'm eus achuet an eil bloavezh. N'oc'h ket an eil bloavezh a zo al lodenn n'oc'h ket un tammig spoilers met bon lec'h ma ra anaoudegezh tudennoù ar bloavezh kentañ gant an dud all a oa 'barzh ar c'harr-nij e e lost quoi, e, e penn all ar c'harnij. Euh, ne se ne chom ket kalz dionte. Ha, ha komprenet ve un tamm euh, euh, fin ijin ya. Komprenet ve zo tud all war an enezenn zo splann hag morvat euh, int drouk quoi. Ya, bez zo ivez evel-just tout istor ar ar lec'h o deus kavet e fin ar bloavezh kentañ ar c'hod da lakaat war an urzhiataer perak rankoñioù berzet tout ar sort lec'hioù lec'hioù bihan gant Dharma hag pal pep pep tra ha tout-se. N'oc'h aet evel boaz e savet c'hoazh pep rann gant kilzello war an dudenn. hag war buhez un dudenn a-raok ar gwallzarvoud. Ha setu dispar bepred. Anzavant ma kejañs mat deus penaos achuer hag on bet ar anv diwan ar bloavezh on arre mais ah mais ma kejañs tamm ebet quoi mais zo hooked penn-da-benn hag mont a ra c'hoazh en-dro Ugent laou war-lerc'h kwa. Treze zo cool. Ah! Ur c'hrec'h a li komz diwar-benn-se. Ie, tornoz? Achuet an eus gant eil bloaz the man in the High Castle? Um, en ur c'hervech-mañ un tamm disheñvel, benn a fin, pegañ an dud o deus an tudenno deus cheñchet lec'h un tamm. He Juliana zo hi bremañ e e ki- e New York quoi, e Reich. Joe zo quand j'ai bepred e Alamagn, mont 'ra da mont 'ra da Alamagn. Hag Frank a grog da gad darempredoù gant an emsavi- emsaverien quoi muioc'h. Euh, setu tamm pennañ, daoust hag eñ ankouañ tud. Euh... Ah ya, gwelet vez euh, kalz ar familh de Smith, evel-just. Um, Noc'h ez zo tout an dra gant, euh, gant euh, mab ar familh hag a zo klañv. Euh... Tout se. Euh... Hag eo? Euh, bezoiet a gomi evel-just a deu a-benn da Vergi, etre Arbedo. Ankoet ma, unan deus an traoù pesuc'h. Euh, ba, me eus kavet oa matre bepred an eil blaouez, euh, dreist-holl ar, euh, ar ranno fin ivez, ur wech ouzhpenn, meus kavet euh, Am eus kavet mat-tre hag fromus ha tout. Euh... Petra mac'h an ad, model euh, bah, Vel meus ket lennet ar romant, ma n'ouzon ket euh, petra c'hoarve o goude. Euh, ar c'hrev e gwelet iet rev euh, gallout mateze muioc'h euh, euh, Fin da skouer, euh, Smith a diskouez marteze soñjal muioc'h en e en e vuhez personnel euh, pe fin ar pezh a c'hallfe digas traoù dezhañ eget euh, benn ar fin an ide- an ide- ideologiezh euh, nazi, quoi. N'oc'h ket zo de- zo dedennus. Ia gwelet penaos e c'hall an dud marteze ober van bezañ a-du gant traoù hag e fin ar goañv rank da impliout vit-eeun, gwelet 'vo. Zo ur kere penaos dremeno goude. Me seblant tout dra bezañ partiet mat evitañ. setu. Zon ket mat ouzh c'hoant lâret trawal, te tornoz diwar-benn se? Juste ce qu'en fait ya. Euh... Pez gavan, euh, pez euh, gavan fentus, ben fin tor ma tomb, bar zar stiradman, et Pe n'eus den bet a zo sympa euh, start, euh, starter Benafin, kad... Euh... Starter quand vous tenez plijus, e war ma meus tro e... E teuer a-benn da, da gad euh, quand j'ai... Fin da gompren dibabo an dud start degeu an, quoi. Iskise. Oc'h e dedennus. D'am soñj an den jentilañ 'barzh an afer zo mignon Frank oc'h Eus kejañso kenesañ anv. Mais setu. Goude-se, komzomp digarezit 'm eus un nervenn o iskis war ma chaod. Ar poan. Euh, komzomp diwar-benn ban- levioù bannoù-treset? Lennet 'm eus? Bigudenn. Euh, ah ya, pugur armismo. Fin armisement. Miss Gwengolo ou an evakanso, hanter armiz. Hag, di- dibabet ma, rentan. Tout pezh ma amprestet e levraoueg a-raok bezañ e vacances. Ha pas mont da amprestiñ traoù, pas distrofenn d'ar gêr, met lenn traoù hag a oa em ranndi aboe kañla. N'oc'h eo em eus lennet ur bern traoù a oa ganin, aboe pell, en o zouez bigudenn a oa bet... euh, Profet din euh, Juroar gant ma zord, evit da vare Nedeleg pell zo. Noc'h e bigudenn a zo uh, liv-mañ o treset fentus. Uh... Do seger am davet treset eno. Oula! Un tamm intens ar zonerez egare. Um... Ul levanotreset fentus a dremen e Breizh e-lec'h euh, fin ur Breizh euh, faozañ. euh, ha bez zo ur plac'hig euh, deus Bro-Japan a biñse war an draezhenn ha neuze e vo erberc'het gant ur familh hag ar vamm-gozh er familh a wel euh, korriganed ha tout ça, fin deus galloudoù quoi, de, liammet gant euh, boudoù, boudoù homogénel. Euh, Relève bon notre aide vider vugolé. Fentu, un tom, euh, ya, ah là là, on dit comprene très euh, brevis hag, euh, hag euh, ar plac'hik euh, deus Bro Japan. Mais il y a bezo tout en affaire un tom, hmm, kevrinus ha daoust hag-in n'eo ket gouest ar japanadez da welet ivez ar boudoù, nanana. N'oc'h ket fentus ur bern traoù un tamm aezet, met mont a ra en-dro evit ar vugale. Hag me'm eus tra un istor un tammig kevrinus goude. N'oc'h ket setu da'm soñj ur c'hadlenn int ket na netra, met Komprenañ e plijfe a-walc'h ar rummad levioù-bannoù-treset mont d'ar vugale pugale e dudius a-walc'h kwa. Setu, setu. lennet 'm eus ivez Le Petit Monde du Golem hag a zo levr gant Yohann Sfar. Deuet em eus pell zo hein, levr berr a-walc'h gant ben a fin, Chabistrot a bep seurt diwar-benn tudennoù Da'm soñj e tudenno euh, Petit Vampire ha tout se. euh, Fin euh, tudenno a vije gwelet alies barzh euh, bed Johann Sfar euh, pell'zo. Euh, n'oc'h ket setu euh, bep seurt istorio 'vo etre an etre euh, Setu an doare liamm etreyezh war ar golem. Met n'em fell n'eo ket ar golem an hini poezusañ evit on-me, met plijadur a-walc'h 'm eus bet o lenn a lev-bann ho treset-mañ. n'on ket dre ret sot gant labourioù Ants-Farm, met hoc'h ae gavet sympa dreist-holl oa... Ba oa un tamm traoù prederouri- fin ya prederouriezh quoi diwar-benn gant ar golem ha tout-se e tigas un tamm preder ha setu Bertrais eo an oc'h em eus ket kalz trawal da lâret. da'm soñj ma 'z an kouezhet. Ul lef-pornotreset Pennoc'h emañ komzet mat diwar-benn noyer le poisson et mi-zest Tin, tin, tin Kortozit. Un eilen, mar plij. Darbet eo bet din ankouaout ul levr-man o treset, met gwelet vo goude. Euh, Len en meus ivez Luca, euh, ha ma prenet d'am soñj daou euro bennak evit euh, gwell euh, euh, gwell al levioù-ban o treset, ar c'hev e miz Ebrel. Hag uh, gorven uh, Bon, n'ouzon ket kavout rin a zeblante sympa quoi a lev-mañ notre eset-mañ. N'oc'h eo un dra evit ar vugale c'hoazh. Meus lennet nemet Johann Sfar hag Traoù evit bugale. n'oc'h ket c'heuliet vez Luca, ur paotr ul lisead un tamm nul, pe ur skolajiad, n'ouzon ket. Mais fin, setu nul eo e sport, nul eo er c'hlas. Enfin, n'eo ket... Setu n'eus netra... Ur paotr etre, quoi. Ha... Ben a fin en ur glask euh, l'RS euh, en Arnoden evit an dewarler pen an gwese e, e wel un tasmant e, e lycée hag a zo tasmant Nathan ur, euh, Ul lisead hag a oa euh, euh, e penn ar skipailh mell-droad pa oa super mat skipailh mell-droad al lise. Gare. Euh, ben Affin e tivizo ha Nathan euh, coaching Luca vit ma kemer fait pers er skipailh mell-droad. Euh, pugur e, e kompren eus un dra bennak d'ober quoi, ger fait e welfe Luca nehañ a zo ur zin.

E Illumination, pe un dra bennak vez. Fin, berzh un, dra um, film o bewad amerikan gant ur bern uh, lec'h zo ur bern gallaoued o, o labourat. Ha ma meus lancement. Uh, fin, setu quoi voudront et Kovoudron eo plijus a-walc'h an tresadennoù hag fentus. Ha setu, komprenan yer a-fe kalz berzh e-touez ar vugale. Ket sur rafen kalz pelloc'h en afer hañ. Kredan ket genarlfen da lenn Luka, met plijadur 'm eus bet o lenn. Setu, setu. Neuze, alef, bann ho treset a zo bet darbediñ ankouaout a zo un euh, koulskoude pikol ur pikol tra. Nan! Gotozit. Setu. Doum, dim, doum. Euh, N'oc'h ket c'hoazh euh, Johann Sfar hag un dra mais bien bien tout. Euh, on devait noyer le poisson. Hag euh, zo div arbenn ur, ur, ur pesk. Hag Peulfe deomp Merwel marteze, a fin a zo un tamm o soñjal perak ma vev an c'hêr tout-se. Bon, ud fent du-tre hag lennet 'vez e Diweilen. Bon, euh... Setu derbet eo bet ankouaout komz diwar-benn-se pugur vez ket dalc'het Jones tre ret eus eus an dra quoi. Parce que be ne oa ket displijus mais Vo ket e-touez euh, gwellañ banno depio banno treset ar bet. Goude-se 'm eus lennet El, an trede levrenn, n'oc'h achu? gant ar rummad-mañ. Noc'h èl un darempred iskis meus gant an dastumad-mañ peus a levrenn gentañ ma kavet super, an eil ma kavet dipitus, an trede zo ur c'hlozadur, bon. Un tamm etre daou on chomet, met achuiñ a ra an istor, brav eo ha moutige bepred. N'on ket da glemm e dip- anzavont en en holl e fin ar gont an tamm dipitet met n'eo ket gaviz. Betek ar penn e kavont e e mad-tre an tresadennoù. Oc'h-oc'h-c'hwec'h benn a fin e klasko tout personelezhioù èl n'omp glewet ha Ha setu, achuiñ 'raio an istor, 'meus ket c'hoant lâret kalz muioc'h a dra peogwir e gwirionez n'eus ket kalz muioc'h a dra a dremen met bez 'zo ur seurt prantad un tamm 'vel ur c'hoari video pep hini pep personelezh 'neus un doare bed hag ul luziadell pe un dra bennak da lakaat a-rewall da dremen kwa. Damals ma michelennet-se pa oan trizek vloaz 'meus kavet super. Ha goude-se 'meus lennet ivez Celle qui n'attendait pas. Celle qu'il n'attendait pas de ma digarezit. Perak 'm eus lennet n'ouzon ket. hag e fin ar gont bif bof. Met n'oc'h ket heuliet 'vo ar plac'h yaouank hag al labour ok al labour en un davarn hag a zo un tamm sorc'hennet gant un den. Ur prederour peogwir emaomp da vezañ bet un istor karante gantañ. Tu en oc'h gouzout war oa a-raok fin n'hall ket bezañ e izod kwa. N'hoc'h ene ket se an darempred a zo etre met bon deus hoc'h ene den tamm gantañ. Hag benn ar fin e e vo evel ec'h a dirak ti an den e vo merzet gantañ hag e tisplego dezhi un dra bennak diwar-benn an ti lec'h-mañ o chom ha tout se. N'ouzon ket, dreist-holl ar fin a zo super dipitus peger zo un doare oad. ar plac'h a rank gouzañv traoù, fin n'eo ket traoù spontus hañ, me zo arnodennoù un tamm da dremen, evit tizhout ur pal. Hag ar fin a zo un tamm, ah ok. Setu ul lef-ligne clair. Ankouaet vo buan kwa lakaomp. Goude e c'haller komz diwar-benn ar manga. Ar c'helenner 'meus ur manga 'meus kavet fentus-kenañ hag a zo Seven's Time Loop. Dija an titl a zo dispar. Seven's Time Loop. The villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. Um, nor- Le film vez heuliet ur ur euh, plac'h. Ha, mm, ga war o bewech Euh... Fin a war avar bewech dija ar frazenn zo iskis. Komprenet vez buan e c'hall ar, ar plac'h distreiñ da nonzoez he bem, euh, damjoù a pemzekla pa c'he bet euh, roet e zoc'h dezhi gant, euh, gant ur priñs a oa sañset da dimiñ ganti. Uh, ben a fin deus bewet dija c'hwec'h gwech, noc'he? ar vuhez-mañ. Oc'h ar wech kentañ 'oa super trist, nananina, goude deus disket ar vuhez war-lerc'h deus disket marc'hata, war-lerc'h deus disket trev diwar-benn ar plant, fin benn ha fin, bewech. E e tisk trev newe, e vez war ur vuhez newe, teu da vezañ soudardez, fin bat. Oc'h hag e vir ar barregezhioù deus bet tamm-ha-tamm. N'oc'h ket fentus Hag hoc'h aet e va soñjet Ah, bah, vit ur wech on da diskuizhañ, quoi, peurbremañ 'meus meus dija bet oet c'hwec'h buhez klok-mat ha gouiañ ober ar bern traoù, n'oc'h ket chillax. Pezh a zo 'vo merzet gant ur priñs deus ur vro all hag a fello dezhañ dinnig ganti. N'oc'h ket OK? Kudenn deus un tu e fellfe dezhi mont d'ar vro lec'h mañ ar priñs o chom peogwir n'eo ket bet du-hont hag e lec'h nemetañ a chom dezhi da weladenniñ peogwir deus bet tro da Virgin Galls. Met meur a wech ma n'eo ket ur c'hwec'h gwech ebet loc'het 'blam dezhañ. A-wechoù en un doare ampn loc'het gantañ, pe euh, a-wechoù en un doare pas ampn hag a zo euh, an, ar pod-se a zo vont da dont da vezañ ur, un tyran a vo e penn ur brezel euzhus a la côte fendue d'Averwell pe plec'h. War c'hremm ma time gantañ, daoust hag-eñ e c'hall ampich ar brezel, pe kompren perak zo deus ar brezel, À toutes ces. N'oc'h e... E dedennus e gwirionez, Penafi. Setu, n'oc'h a toutes gant un ton, euh, un ton skan a-walc'h. Mais euh, kalz, euh, y a kalz dudi meus bet o len euh, ar manga. Meus euh, kavet meus euh, souezhus ha, ha fentus. Euh, goude-se, très, très sat et, et mode shoujo à classe à la war. Setu. Ne sont ket. Mais un... kavet ma setu. Euh, e-touez an traoù a oa barzh ma randi o vragnon a boe mila oc'h be oa Yumen Osoko o plus profond des rêves hag a zo un istor euh, souezhus-tre. Daoust hag e c'hall ar gwellet tresadennañ Un istor ya gant ur stal, un doare kombiniñ lec'h ma vez miret, keñ an dud, an traoù deus oc'h zo tud a glask war-lerc'h ar stal evit ket chañs deus traoù a zo c'hoarvezet gante, enfin, vo bezañ en ergelc'h iskis-kenañ. N'eo ket displijus, mais on zavron an un tamm kollet quoi gant uh, mon n'on ket bet uh, bamet uh, gant an dra chomet on un tamm a-goste quoi. Les, e-touez an traoù ivez a oa barzh ma ranndi pe oa la petite fille aux allumettes oc'h a, a levrenn gentañ. Hag oc'h on bet souezhet a oar piv oan ket euh, tamm ebet o c'hortoz-se. En a fin e istor ur euh, euh, ur plac'hig. Nous gant ket ur plac'hig, mais bon. A werzh alumetes, n'oc'h Hag a... ben a fin e alumetes euh, evit dont a-benn da evit kaout un un ed quoi. Neuze ya, bez 'zo un diforc'h etre un huñvre hag ur gwir ed. P'eo bet 'vo un dudenn c'hall gwerzhañ e-tou e gwirionez. Neuze benefit 'vo heuliet bep chorbistr oa tudennoù o... o impliout an alumetezenn evit un abeg bennak. Euh, traoùigoù deus ar vuhez pemdez, euh, ur pod a... Ne ve... Eh, me vez ket gwelet Me zo... me soñjet ni vije gwelet ma digarezit ben a fin e barzh an ivinell all, kor

Pouig-pouig. Gerezit. Cheñch prenestr. Hop. Hop. Non. Pas que naquit en dro. Manga news. Setu. Euh, c'hoarveet evit an trevall ivez. Eget. Bon, n'eo ket grevus. setu n'oc'h ket c'heuliet bet da gentañ ar pod ha n'iffe c'hoant ket muioc'h a verc'hed dedennet gantañ. traoù 'vez se. a ya. En hor c'hei a-benn ar fin e impli e, e c'hoant evit euh, d- lakaat ur, ur pod all da gatroez fall. Euh, euh, N'zont ket re pe- davet pelec'h all mont, puer erfin vez antet zo un doare lor quoi gant, euh, gant ar stalio disheñvel hag euh, par a ra ar plac'h euh, ar plac'h a werz an alumetez pa vez ket o labourat ha tout se. Euh, n'oc'h en tamm dedennus memes tra qu'avant Mais... Ja, euh... Penaos... Euh... Bon, gav kenig en darfen dalen, mais n'ouzon ket... Euh, kavet meus oa un argelc'h hag euh, un diaze... Euh... Un diaze fentus, quoi.

C'haliet vez ya la nouvelle série Feel Good. Ah ya, mauvaise herbe oa spontus un tamm. Euh, c'haliet vez ur podiaonk a mm, zo un emglev mat gant ur plac'h kozh, nanani, nanana. Ha ben a fin pa var war plac'h kozh e, mm, e vo c'hada gard an ti evel euh, erez. Noc'h en omp radkaf perc'henn d'un tamm a-raok tregont la. Hag e genderwez studierez yaouank en ur skol ar zo ha deuet a vezañ gantañ. Noc'h a vo gwelet ne o... fin vo gwelet e gwirionez o buhez pemdez kwa. n'o deus ket res memes personelezh. Eñ zo un ordin c'hoant kourtouzan dud, super disoursi, a seblant difoutre. Hi a zo un tamm nec'hetoc'h deus poan o kad mignoned en e-skol, n'oc'h graet goude ur pennad paouez da vont d'ar c'hentelioù peogwir ne amzant ket mat, añfin... Setu be fin vo dedennus gwelet euh, an diforc'h etre an daou. Hag penaos e, e ra e, e ver pep hini ar pezh a c'hoarve gante. Hag euh, bepred, euh, fin, an trev a c'hoarve a zo bepred euh, dous a-walc'h daoust da bep tra. Euh, skolioù a zo evel just a trev trist a c'hoarve, mais mm, Bez' zo ordin ur sell pozitivel hag un dra euh, z'on ket evit mont war-raok ha kenderc'hel ha tout-se. Me gav e, e ur blijadur euh, ur blijadur da lenn. Donc e souezhet de klevet ma kalz tud o O lârat 'oa e-touez ar manga o doa 'na plijet dezhe ar muiañ an evezho ha n'on ket souezhet tamm ebet kwa. Gwelet eo un dra ya slice of life hag a ra vat kwa. Setu, setu. Euh, be, hañ, o tostaat deus ar fin, evel boaz, chom ra just ar film ober hag ar filmoù. Euh, ha n'eus ket kement-se ar miz-mañ. Ha fin. Neuze, bez' zo. Evel film berr We Are Winning, Don't Forget a zo ur meus meus dija poan gant se o fin bezañ ur bern traoù meus ket jañs mat deonte. benn ar fin e skeudenno deus manifestadego a-traoù 'vese. Pas c'hwec'h munut kwa. N'eus ket kalz n'ouzon ket penaos displegañ ar film berr-mañ en un doare all. Ne vez ket klevet n'eus mouezh off ebet, n'eus ket un displegadenn e gwirionez, just bailhañ skeudennoù. deus darvoudoù kevredigezhel sokial, quoi. N'oc'h ur film n'eo ket displi just tamm ebet, hein. Mais daou vil tri, e fentus gwelet pegen Pegen preñvel eus darvoudoù euh, nev evit n'eus ket cheñchet kalz tra quoi aboe daou vil tri. Un tamm triste mateze. Mais c'est tu. Gwelenn meus ivez. Non! Hag a oa ur film Berr gant habaskiñ rostamie a, hag a zo mm, dedennus peogwir benn ar fin e, e diwar-benn ur raktres euh, film gant bugale hag e ar sort casting quoi, evit korvout ar, ar merc'hedigoù, uh, ar c'hoario hag o c'houlenn digante ma oaint prest euh, da viche troc'het o blev evit, a, evit ar film. Hag a bez ur bern merc'hedigoù ha n'oc'h kwa. N'oc'h n'ouzon ket oa un tamm fromus hag e gwirionez ivez brav e ouife ar merc'hed lâret nann zoken bugale. Mais ya, setu pegen euh, pegen a-bouez eo ar blev quoi, euh, evit ar vugale hag ivez bezo tout euh, lodenn goude e lec'h dis- vez displeget un tamm muioc'h euh, istor ar film. A-benn a fin e istor dioubloc'hik. Ha unan zo gwarizius deus blev Ibenal hag a droc'h blev Ibenal quoi. N'oc'h aet out fin 'bat. Bez 'zo tout an dra gwarizi ha tout. Deuet e-kerzh ar vugaleaj. Gwelet 'm eus ivez ur film berr berr berr. pure-just ur vunutenn anvet thirst d'o c'hêr-mañ e anvet attache la soif troet gant la soif gant ur plac'h o vont da reiñ dour d'an amnet en ur gouelec'h kalz ken berr ken berr eo ken sketoù da kalz tra evit hon Hag ar film-berr diwañ am eus gwelet zo 13 euro. Hag a zo ur, ur film-berr fentus-tre euh, diwar-benn euh, ben e film mignoned o c'hevañ ar banne. Ha e film zantet sur war c'hoa tud all gante a-raok. Rev zo zo aet kuit nanani. Euh, e fin an nozvezh e chom 30 euro da baeañ hag n'eo ket bet, n'int ket bet dispignet gante war a seblant me oa... Dle ar re a oa aet kuit a-raok kwa. Ar c'hre penaos vez rannet ar sammad-mañ, daoust hag-eñ e vez rannet en un doare ingal etre pep hini, pe zo unan a ra anvan, me 'm eus ket... 'm eus paeet ouiañ ket ur voutailhad win evit tout an dud ar c'hre, 'm eus ket c'hoant paeañ muioc'h kwa en hor c'hre tout-se. Ar gozhiadenn etre etre an dud diwar-benn-se. Oc'h e oa fentus gwelet pep hini o horliñ pep hini ha tout se oa gwirheñvel-tre sur oc'h eo bet awenet gant traoù a c'hoarvezet c'hoarvezet diva. Setu ha war-lerc'h ar filmoù hir. Gwelet 'm eus Black... Oulala! Non! Oh wes! Penaos c'hoant ober? Piakuit! Setu ya, mat-tre. Chom a-zav-mañ. chomet eo, euh, chomet eo. Euh, bet on o welet euh, Black House e mm, ti euh, sevenadur Japan e, e Paris. Ar re en hoc'h ya, vel e skrivet, a skigno en-dro euh, filmo euh, Yoshimitsu Morita. Ur sevener n'anven ket tamm ebet. Hag n'oc'h ket, se oa ur film deus ar bloavezhioù-dek ha pevar-ugent. Pevar-ugent n'eo ket skrivet. N'oc'h ket, ya, a oa gwerzhet 'vel ur slasher, met 'vitañ-me zo kentoc'h ur film fent e gwirionez. Diwar-benn un den a labour barzh ur un ti asurañsoù. Hag e d'ur mare bennak e pellgomz ur plac'h evit goulenn euh, pa ra c'hoarvez euh, ma nomloc'h euh, an den euh, eus ar c'hevrat hag eñ a gred dezhañ e klask ar plac'h nomloc'hañ. Mais diwezhatoc'h e vo test deus emloc'h ur bugel euh, hag e vo komprenet buan a-walc'h ez zo un afer euh, bah, lérancier euh, assurance quoi. Um, N'oc'h eo... Em eus ket c'hoant gant ton re, purée, e, e fentus-tre ar film, mais gwir eo un ur meskaj. Un tamm etre bet en assurance ha tout n'oc'h ene ket ket un dra vez gwelet alies barzh ar filmoù, n'eo ket super dudius, quoi, zantet vez ur vicher n'eo ket, n'eo ket fentus tamm ebet. Hag, euh, bah, an dud spontus a glas sklaerezh euh, Ne rez en asurañs en ur ober traoù euzhus, quoi. Ha hag betek euh, euh, loc'h hañ ur be- fini avec gwirionez e e erfini ar slasher p'eo zo zo ur bern ur bern tud 'vez loc'het war son afer. N'oc'h ket pezh a zo fentus-tre 'barzh ar film ivez e mm, pegen euh, flamm eo al livioù. N'oc'h ket ur film un tamm spont euh, gant traoù spontus, met Bez' zo kalz a liv melen e-barzh ar film, gant bleunioù pe dilhad pe tout-se. Ha ya, bez' zo un ergelc'h, un oc'h un ergelc'h euh, labour euh, hag un ergelc'h pop kenañ quoi. N'oc'h ket gwir evit ar film spont e, e dic'hortoz a-walc'h. Euh, fentus. Me 'm eus kavet fentus. Gwelet 'm eus ivez Les Feuilles Mortes n'oc'h eo film newe Aki Kaorismäki, ouian ket penaos lâret. Hag a zo n'oc'h eo ur film deus Bro-Finland, Los Con Tranquillas le Ciné. Ha da'm soñj na 'ma james gwelet ur film gant Aki Kaorismäki a-raok. Ah! Anzavran n'on ket re ret marteze dedennet bras gant e sinema, m'eus aon? N- oc'h-oc'h-eo istor daou daou den e Helsinki, ur plac'h a labour en ur stal vras hag a vo vo penaos skarzhet peger deus e kemer e boued oa aet da vall. Hag ur pod, am eus kenaos re petra e vicher, met euh, ba kudenno neus gant an alkool kwa. Noc'h aet daou den euh, digenve hag a nomprad kav, euh, setu bon besoin istor 40 hag a zo koanti, kañ an istor 40 zo brav. Mais ben fin on bet meus kavet poanius peger vije lâret ur petra-c'hoari hag pep tra a seblant faos euh, ar pep fin an trev a lec'hioù hag a n'ouzon ket ar buso a tavarnio a pep lec'h a, a seblant bezañ e plastik euh, pe e koad euh, seblant ket bezañ lec'hioù gwir N'oc'h ket... ba... amzer vrav e oa un dra bennak lec'h deuent ket a-benn da... da splujañ e-barzh peogwir 'mañ ar santimant gwelet ur pezh-c'hoari pas krediñ en afer kwa. N'oc'h ket... bez' zo prantad zo a zo... bez' zo ur prantad e gwirionez a zo brav gant ur strollad sonerezh 'barzh un davarn. Setu, noc'het, euh, Goudouillan, n'on ket... Euh, on chomet un tamm a goste hag a e, ur film brav e gwirionez, mais d'am soñj er stil, e stil ar sevener quoi, na glot ket ganin an doare pe d'un tamm artificiel c'hoariva oc'h eh? Eviton et Ponus. en actourien a oa mat-tre. Ha bezo tout al lodenn tro-dro d'an alkool, memes tra c'hall bezañ un tamm, un tamm start quoi, me 'meus kavet, meus kavet oa poanius an tem quoi en ur stumm. Mais model a kadarn gouest diwar-benn se. Setu neuze. Godouiañ zo ur bern tud o deus kavet brav-kenañ. Gwelet 'meus ivez Ama Gloria. Hag a zo ur film diwar-benn ur plac'hig, c'hwec'hla, ha... Um, deus kolledi man, euh, bet oan ra gant isord, a ben fin e zorvet gant euh, ur plac'h a zo gopret, quoi, vit ober war e zro. Hag ar, ar plac'h-se a zo aorin deus Cap-Vert ha merwel ra imam hag fin rankoudra distrei euh, dibro, quoi. Benn ar fin ar plac'hig a vo rannet he c'halon abalamour d'an afer-se hag he c'haio da welet Gloria e Kap-Vert hag e raio anaoudegezh gant bugale biologel Gloria hag a oa bet en ur stumm dilezet evit ober war-dro Kleo. Nac'h tout an darempred iskis Bah, ya, ar vamm euh, zo tec'het kuit en ur stumm ha gouet war-dro bugale tud all. Euh, ar, ar- an aktourez euh, vihan hoc'h eus zo... Mais gwirionez digredus. Euh, ur film berr a oa c'hwe. Euh, mat a vije ket hiroc'h met kavet 'm eus e oa krign-tre diwar-benn pegen ba benafin penaos e c'haller bezañ un tamm gronnet gant ar from quoi pa ver bugel gant traoù a ya pas soñjez e nez soñjez ben n'eo ket grevus met evit ur bugel c'hwec'h 'la e fin ar bed quoi hag Tout-se zo... Ma zo diskouezet matre go avant. Euh... Ya, ur film, ur film brao. Gwelenn meus ivez Les Herbes Sèches, hag a zo noc'h ur film euh, gant Nuri Bilge-Selan. An anzavrañ n'am james gwelet film ebet gantañ kennebeut. Euh... N'oc'h ket ur film terreur-zaetek. Euh... N'am eus ket kavet euh, re c'hir pa on er sinema estreget e poanius-tre an azezennoù e em sinema. N'oc'h e oa kentoc'h ez-fizikel ma poan, me gaven ket displijus ar film. Um, N'oc'h e vez heuliet euh, ur... Euh... Ur c'helenner arzo da'm soñj 'barzh ur skolaj nac'h eo e Anatoli, nac'h eo zo ul lodenn eus Turkia gant kalzik erc'h ha Bon, n'ouzon ket petra lârat peurbenn. Fin eo just istor, fin eo just ur blaouez-skol o tremen gant tud o vezañ war ar maez en ul lec'h un tamm dilezet. N'oc'h ket bet istorioù gant ar skolajidi, ar genseurted. Traoù ese N'eus ket traoù bamus bras o tremen. Euh, mais bah, yeah, d- brav eo. Ha ar skeudennoù zo brav eston. Euh, ur ur film mat eo. Goude-se, 'm eus kavet euh, E gwirionez, ur don-emez ma 'meus kavet oa trist spontus. Pugur euh, ma santimant oa, oa dispi penn-da-benn quoi ar film. Euh, hag e, e ar c'hlozadur quoi 'meus soñjet oa, mais enfin na eo ket an traoù gwellaat quoi, n'oc'h e... Ouh. Me, me gav euh, E, e start da sellet euh, ma ver ket dimorenn mat, quoi, pugur e c'hall... Euh, me zo bet chachet davet euh, soñjoù un tamm du, quoi, euh, blam d'ar blam d'ar film, met o komz gant tud all war a seblant eus merton eus euh, bewetze. Euh, Bez zo ul lodenn deus ar film na gomprenan ket tamm ebet, hag euh, me neus tennet se annon deus ar film penn-da-benn. Mais bonne. War a seblant, euh, ne voa dalv ket un dra bennak resis. Rak a voudron un tamm souezhus peogwir sapre dibab iskis memestra. Ha noc'h un dra bennak all a zo da lârat, a zo e koje kalz, kalz, kalz an dud barzh ar film. Uh, a buan-tre, hag a-wechoù, euh, waouh, ma ken amzer da lenn an istitlo, a ouzhpenn oa trev, politikel pe un prederouriezh un tamm euh, don a oar quoi n'oc'h et d'am soñj 'meus ket c'heuliet ordin tout mat-tre euh, mais ya euh, euh, pinvit-tre quoi vezo n'eo ket ur film skañv mais ur film barr ouais ur film skañv Nann. Anatomy d'une chute 'm eus gwelet ivez en hoc'h ev ar film ma n'eus bet ar palm aour e Cannes. film Justine Trier n'oc'h da'm soñj ma gwelet film ebet gant Justine Trier a-raok. Hag a zo koulskoude ma sozi hervez tud zo. Film peomp-eñ sozi, n'ouzon ket. N'eur c'hrae ba anatomie d'un tud a zo istor ur familh. ar mab un ekla a zo dall. Fin pe... ba te n'eo ket dall penn-da-benn met... Kañje kwa. Ha... Non met eo e zell. Benn a fin un dewezh e ra da bourmen gant e gi ha pa distro e kav korf e dad en erc'h. En ur c'haet tout ar film a vo para zo fin para zo c'hoarveet ouiñ 'fomp james. Me an enklask polis. Diwar-benn mar oa an den pugur ma posupl e vije kouet, mais posupl e vije bet boutet. Ha goude-se, prosez ar vamm, quoi, n'oc'h eo tout a... tout eo. N'oc'h eo ur film euh... euh... polis hag euh... prosez. penn-da-benn un dra true crime fin c'heñvel deus istorioù true crime oc'h em eus benn e fin vel blij din seurt istorioù teulfilmoù diwar-benn traoù spontus ha tout se meus bet am eus kavet mat ar film Rirawalc'h ivez ha bez zo ar prosez ha tout se n'oc'h bet war-benn traoù a blij din war-lerc'h oa start a-walc'h peogwir 'vez gwelet Fin, gwelet pe ijinet, met a fin, peogwir n'eus ket kalz tra a vije sur. Bah ya, penaos e tremen, e fall an traoù 'barzh ur c'houplad kwa, n'oc'h a zo bezo tout un dra diwar-benn an ijin hag an awen, peogwir benn a fin ar c'houplad, an daou, ar po- ar gwaz. oa skrivagner, met deuet ket a-benn da skrivañ. Oa kelenner hag a glaske skrivañ, met deuet ket a-benn. Ha hi a zo deuet da vezañ skrivagnerez hag a reberzh, quoi. Hag ez zo un doare gwarizi etre hag un doare maogañ ouzhpenn daoust hag-eñ 'dije-hi leret menozioù ar gwaz, evit krouiñ e oberenn en fin-bann. En fait, vezo tout un dra skoemp tro-dro da d'an ars ha da grouiñ traoù. Barzh hag da penaos e c'hall an dud baouenniñ an eil re ar re all. Bezo ivez evel-just tout an darempred gant ar mab, quoi. Piv a re war-dro ar mab ha ha tout. Hag euh, a bep seurt... Euh, a bep seurt... Euh, euh, temo diabar se c'houplad, quoi. Euh. Bonne. Un, ur film euh, dédénus hier. Mais divarben traou, ok, fentus. Kenabot. Ha n'oc'h eo evit achuiñ ar miz On bet o welet Oelzen Civilisation Tour hag e oa n'oc'h eo euh, un onsouez d'an eizh warn-ugent a viz Gwengolo j'ai skignet en ur bern sinema euh, pep lec'h e Frañs ur euh, ur, ur, euh, Bah, an abadenn a oa bet e La Défense Arena e miz Kerzu daou vil da warn-ugent. Deus en oc'h abadenn Civilisation Tour, Orelsan, n'oc'h setu tout, n'eus ket tu da adkalz muioc'h a draoù. N'oc'h eur un abadenn sonerezh filmet, filmet mat-tre. Bez' zo ur bern labour war ba pelec'h emañ ar c'hamera, planioù gant gant a tout an dud er sal, traoù a-us, añfin filmet mat-kenañ. Ar son 'oa mat-tre ivez, da'm soñj 'oa un dra-son ispisial nevez. Kalz plijadur 'm eus bet o sellet deus an abadenn. Met soñj din e vije un argelc'h un tamm muioc'h ba 'vel un abadenn sonerezh quoi, barzh ar sal m'eo un tamm o tañsal hag o kanañ met oa ket kalz tud all 'vese er sal met klevet 'm eus tud all o lârat memes tra n'oc'h ket mat-se e gwirionez oa just tud lentik barzh ar sal hag a grede kere kemer perzh. E gwirionez, e fin an dra, ma soñjet just, ah, mais j'ai besoin mont da welet, euh, mont da welet unan deus an abadennoù deus an, an droiad, quoi, mais vraiment, n'allant, e c'hallan juste quelqu'un. Euh, mais euh, e gwirionez, meus kavet dreist-ordinal a penaos eo bet filmet euh, qualité an abadenn, quoi, noc'h eo on, on belaouen o, o vont. da welet. Euh, war a seblant vo ur bern traoù wese bremañ be oa bruderezh evit ur bern euh, abadennoù a seurt-se a vo e er euh, er mijo o tont e re n'oc'h dam soñj e pate ar raze pate live oc'h n'oc'h er sinema pate me me meus gwelet e Cineville n'oc'h azuroc'h deus emglev gant euh, gant rouedado bras all tu zo A oar. Pe a divin. Meus dija ur plas evit mont da welet Taylor Swift, ar miz-mañ. E me meus, euh, me meus doare abadenn. Euh, setu, me gav e cool. Un doare da welet abadennoù sonerezh, euh, ba dreist-holl pa int filmet ken mat ha tout se, a zo marc'h amateur eget mont da welet euh, On da welet an abadennoù gwirion, siwazh, ça fait une aria dommage. Et vurzhamen gousket pevar-ugent euro ban da welet ar film, mais komprenet ho peus. Um, bah échou et sort euh, bah, pas vers au quai chom et Kerio Bros pe travessé. Um, Nor e nor stumm et digasillet en, en arvesto euh, son erest da, da dudal no deus ket tro da, da vont da badenno son erest nor e N'eo ket fall. Vel-just ne n'hall ket bezañ memes tra hag euh, bevañ an abadenn, mais... Setu me gav e, e sympa vije kinniget se euh, er sinema. Hag, e-kerzh an abadenn, on deuet da vezañ fan deus euh, an den a, a son gitar ha gitar-boud oc'h e Eddie, euh, Eddie Purple. a vije gwelet ivez barzh an teulfilm. Mais super, euh, super char oa barzh an abadenn. Euh. Bref. Euh... Achumus, gant bilañs miz Gwengolo. Daoust hag-eñ ho peus c'hwi euh, zellet, lennet Traoù cool, pe traoù spontus, pe traoù nul. Ar miz-mañ, fin e miz Gwengolo. Tornoz o vont da respont Ahsoka.

Petra... euh... Oula. Petra lavar Dilun euh, Rin ar cinéma deus noz n'oc'h em astrimañ vo goude mern Turoar vo kendalc'het gant Curse of the Seward?

Ober ar bilañs sevenadurel ma digarezit. N'hoc'h eus hiroc'h war ar bilañs sevenadurel kendorn an Ao. d'ar Yaounav a viz du? Ha setu. Euh, petra on c'hortoz e miz Here? Euh... Ah Miche Gallet komz diwar-benn un arvest dañs ivez 'm eus gwelet. Met n'eus ket plijet din kalz n'oc'h amateze n'on ket da gomz diwar-benn se. Euh... Ba mont 'rin da welet un toullad filmoù euh, cool da'm soñj. Mont 'rin da welet arvesto ivez. setu un horaire raktreset 'm eus. Mont da welet La beauté du geste a zo ur film japanat. diwar-benn ur plac'h bouzar a ra boks. a oa unan deus filmoù Hanabi na oan ket bet kap da welet e miz Ewen. Le Procès Goldman a zo c'hoazh ur film procès. Le livre des solutions, un film Michel Gondry, a baden Taylor Swift evel-just. A zur war le règne animal ivez.

Trugarez dit ça vient d'août. Euh, on se voit Kenavo.